Иркен, хөрмәтле дуслар, инстадашлар, әбүнәчеләр, әдәбият сөючеләр! Сезнең белән Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәнең Инстаграм социаль челтәрендәге Библиоинка төркемендә туры эфирдагы онлайн очрашуда аралашуыбызга, әлбәттә, без бик шатбыз. Бүгенге очрашуыбызның кунагы, ул Сез яратып укый торган китапларның авторы, Күренекле язучы Айгел Әхмәтгалиева, шагыйрә, драматург, язучы, публицист, Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, Татарстан Республикасының Язучылар һәм журналистлар берлеге әгъзасы, Киносценарийлар авторы Айгөл Әхмәтгалиева белән без, кызганычка каршы, Тукай китапханәсендә бер генә очрашу да оештыра алмадык. Әмма ләкин ул әдәби очрашуларга, башкала башка язучылар белән булган очрашуларга бик тә теләп килә идем. Ә бүген инде аның белән без онлайн рәвештә очрашуны көтеп торабыз. Җылый эзли җаннар дип исемләнгән туры эфирда узучы онлайн очрашуга Библио-Инка төркеменә язылучыларны көтеп калабыз һәм дә инде сорауларны язуны көтеп кала идек. Кеше күңеле үзе бер дөнья, Анда нурлар балкышы, төсләр хисапсыз. Бу, әлбәттә дә, шулай. Авылым горурлыгым дигән кечкенә мәкаләгә бер сум илле тиен белән башланып киткән иҗат юлы Соңгы өмет хикәясе белән Казан утлары журналында басылып чыккан хикәясе белән әдәбият мәйданына аяк атлаган Айгөл Әхмәтгалиева, Уйладым икән, Элек шулай күренекле була алырмын һәм минем китапларымны киләчәктә чират торып укырлар диеп. Әйе, аның күңелендәге төсләр балкышы ул китапларында чагыла. Бүген без аның белән 2019 нчы елда басылып чыккан 527 биттән торган Туташ романы турында сөйләшергә Э, ниятләдек һәм бу китапка карата булган фикер алышуларны уздырырга теләдек э, без аның белән менә тагын элемтәне көтеп торабыз э, элемтәгә әгәр инде ул чыга алса без бик тә шат булыр идек менә берәү безнең сорау җибәрде Әһә, э, сорау. Рә- Рәмзия Дорофеева дигән ханым, э, ул үзенең соравын ирештерә безгә. Менә Рәмзия ханым. Менә тоташып карыйк әле. Ул нишләп Рәмилә Исәнмесез, хәерле көннәр. Сезнең сорауыгызны көтәбез, Рәмзия ханым. Менә әле безнең э, Ага. Айгел ханым, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көн, Анфиса ханым, ишетеләме бу юлы? Ишетәбез, эре Айгел ханым. Менә бит тырыша торгач, без дә э, социаль челтәрләрне җиңә алдык, шулай бит. Аллага шөкер, ишетәме, ие, ие, ишетәмени? Э, ишетәсезме? Аһа. Ишетсәгез, инде без үзебезнең очрашуыбызны дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Бүгенге сөйләшүебез Ел китабы 2019 бәйгесендә катнашучы Туташ романы турында. Әлеге роман турында үзегез нәрсә дә булса әйтә аласызмы, Айгөл ханым?
Ишетсә итеп карыйм, мин ишетеләм. Э, сезне ишетәм, э, әмма ләкин өзек-өзек кенә булса да сезне ишетәбез һәм күрү бәхетенә дә ирештек. Туташ романы турында берничә сүз генә әйтегез әле.
Роман турында шуны гына әйтә алам, ул ике еллык хезмәт иде. Һәм менә э, һәр вакыт очрашуларда әйтәм, шушы ике ел дәвамында мин Сәхибҗамал Гыйззәтуллина белән бергә яшәдек. Ул безнең гаиләнең бер әгъзасы кебек, менә ирем белән икәү генә калган идек балалар китеп бетешеп. дигәндәй ул безнең гаиләнең бер әгъзасы булды чын мәгънәсендә һәм менә аллага шөкер димин сезнең китапханәчеләрнең ярдәме белән гомумән теге әдәбиятка гашыйк укучылар ярдәме белән бүген менә бик җылы кайт авазлар килә укучылар булырмы дигән сорау бик куркытып шикләндереп торган иде Һәм Аллага шөкер димим, китап барыбер теге э, теге нидер җиңел жанрда язылмаса да үз укучысын тапты. Аллага шөкер димим.
Рәхмәт. Мин хәзер икенче урынга да күчеп карыйм әле. Бу безнең менә мәйдан журналы редакциясе. Мин Менә бит э, ничек без э, сезнең белән дә очрашабыз һәм Мәйдан журналының кайсы бинада басылуын да күрәбез. Бер юлы ике куян атабыз инде, әйеме татар мәкалендә. Әйе, әйе. Әйе. Э, сезне яхшы күрәбез һәм яхшы ишетәбез. Э, Менә Аллага шөкер. Әйе, Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волская тормышын, язмышын э, ача бу безнең туташ китабы, әйеме? Ә менә э, бит әле әлеге романда безнең э, татар шәхесләр язмышлары да ачыла. Ул безнең шигъриятебез башында торучы Габдулла Тукай, Хөсәй э, Гадиәскәр Камал, э, Хөсәен Ямашев. Сез аларның тормышында шул кадәр бәйнә-бәйнә матур итеп язгансыз. Аларның иҗатында, димәк, сезгә өйрәнергә туры килгән.
Әйе, менә шушы 2 ел дигән идем бит роман язу өчен. Шуннан ел ярымы гомумән менә шул үткән тарихыбызны, шәхесләребезне, аларның теге тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә багышланды да инде. Архивларда, китапханәләрдә, гомумән менә Россиянең бик күп шәһәрләрендә аларның эзләре буйлап йөреп кайтырга насыйп булды безгә.
Аллага шөкер диясе генә кала. Димәк, әлеге роман сезне сәяхәткә дә чыгарган әле. Яңа язмышлар, яңа кешеләр белән очраштырган. Шулай бит. Ә, ә менә яз э, язылганда нинди дә булса каршылыклар килмәдеме һәм инде менә укучылар укыганнан соң нәрсә дә белән дә булса килешмәгән якларын сезгә әйтәләрме Ә, ә,
Сорауны аңладым. Иң төп каршылык беләсезме нәрсә булды? Э, мин нинди авыр эшкә алынганымны белмичә тотынганмын, нәкъ менә Волжская язмышына. Хикмәт шунда, оның кайда туганлыгы, кайчан туганлыгы бернинди документ белән моңа хәтле табылмаган булган. Аны инде бик күп галимнәр эзләгәннәр, бик күп архивларда утырганнар. Ләкин менә ни кызганыч, бүгенге көнгә хәтле э, нәкъ менә метрикасы юк Сәхибҗамал Гыйззәтуллинаның. Хикмәт тагын нәрсәдә? Мин менә Казанның бер архивында Сәхибҗамал ханым язган көндәлекләргә тап булдым. Бик олы байлык, бик олы бәхет булды минем өчен. Һәм анда ул үз кулы белән менә ручка тотып, үзе үзенең туган елын өч төрле дата күрсәтә. Әле яшәртеп тә күрсәтәдер үзен. Яшәртеп күрсәткәне дә бар. Бер документ буенча ул хәтта 1900 елда туган килеп чыга. Чөнки 21 елда язылышу таныклыгына Кәләшкә Сәхибҗамал Гыйззәтуллинага 21 яшь дип күрсәтелә. Шуңа күрә менә хикмәтләр, каршылыклар менә шушы э, документаль әйберләрнең булмавында һәм шәхес үзе язган истәлекләрдә әледән әле капма каршы фикергә тап булуда иде. Бүген ак дия, иртәгә кара дия, ни сәбәпле алай булган, теге картлык маразымы вакыты булганмы, әллә теге пенсия алу өчен яшьне тегеләй болай уйнату булганмы, я булмаса теге шәхес культы елларында ук э, ничектер теге күләгәдә калырга омтылу, эз югалту булганмы? Менә бүгенге көндә инде бу сорауларга без э, җавапны ишетә алмыйбыз, белмибез чөнки. Әйе. Ә Ә болай укучылардан нигездә теге мактану кебек кабул итмәгез инде олы эш эшләнгән дигән бик олы бәя генә килә. Алай ниндидер кер эзләп, алай итеп утыручы укучыларым юк. Инде кер эзләү дигәнем бер әйбер, әгәр ниндидер фактик төгәлсезлекләргә тап булып, миңа менә күрсәтәләр икән, анысы инде бөтенләй икенче әйбер теге юлга таба хатамны катламас өчен бер этәргеч була. Әлеге андый теге э, күзгә күренеп торган ниндидер хаталарны күрсәтүчеләр табылмады, еллар күрсәтер ансын. ничек килеп чыккандыр Әйе.
Әлбәттә, бу безнең татар милләтенә зур бүләк дип әйтер идем мин. Чөнки менә шушылай тирән яктырткан әсәрләр э, әле бездә тарихи романнар бик күп түгел, шулай бит. Э, шәхсән менә мин китапны укыдым. һәм андагы сезнең татарча сүз байлыгына зур игътибар бирдем. Инде татар теленнән бүгенге сөйләм телемездән генә түгел, әдәби телдән дә төшеп калган шул кадәрле э, матур сүзләр э, балкышы бар иде әлеге китапта. Искитмәле. Э, Рәхмәт.
Һәм шуңа күрә бу зур байлык кебек тоела. Минем шәхсән үземә менә Э, сез бит инде алтын урталыкны табып э, шушы тарихи романны халыкка җиткердегез ә менә шушыны тагын да зурайтырга менә роман трилогияләр язалар бит инде андый уйларыгыз юкмы
яшермичә әйтәм андый уем юк чөнки мин үзем бер вакытта да хупламадым ничектер менә теге ниндидер эшне түгәрәкләп куйдым һәм теге кеше бит инде җитми кала ди дәвамын көтә тегесен сорый сериалларда да шулай ул дәвамын менә шуңа әвереп китеп дәвамын язсаң ул алда язганыннан берничек тә баерак әйбәтрәк килеп чыкмый чыга алмый шуңа күрә мин тәмле җирендә тукталып калу ягында үзем бу шәхси фикерем Чөнки инде син язасың икән, ул хәзер язганыңнан тагын да биегрәк ноктада, би югарырак урында булырга тиеш, минемчә. Ә еш кына дәвам алай булып булмый. Беренчесе барыбер үз югарылыгында кала. Шулай инде. Сез э, әлеге китапта, тарихи романда зәвыклы татар шәхесләрен күрсәтәсез. Шулай бит. Андагы очрашулар, кичәләр, Әлеге кичә барышында шигырьләр уку, Тукайның анда булулары. Менә уйлап карамадыгызмы? Бүгенге көндә менә шушы матур э, кичәләр югалмаганмы безнең безне э, менә шушы романны укып бәлкем менә шушындый очрашуларны кайтарырга кирәк дигән э, уй белән уйламадыгызмы әлеге фикерләр барлыкка килмәдеме Айгөл ханым. Әй, әйе, менә монда уттан алып суга сала торган әсәр. Айгөл ханыма рәхмәт, тагын да матур көтеп калабыз дип, э, ям бик матур сүзләрне җиткерәләр безнең бүгенге язылучыларыбыз, әбүнәчеләребез. Әйе, күрәм, рәхмәт, рәхмәт шундый матур бәягә. Менә күреп алдым, нидәй көтеп калабыз дип. Исәнлек булса, язарга насыйп булыр, Алла бирсә. Шул очрашулар әйтәм, э, бүген дә бар ул нишләп булмасын. Шул ук сезнең китапханәләр, башка район китапханәләре, язучылар берлегендә теге матур-матур очрашулар булып тора ул. Әлбәттә, 20 гасыр башындагы форма инде хәзер үзгәргән, башка төрле форматта. Менә бит әле бүген дә очрашып утырабыз, ниһаять теге ни рәвешле булса да бер-беребез белән теге очрашу бәхетенә ирештек бит. Белгән мин теге ун салындырып, монда ибер юк дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер әле. Булып тора хәзердә. Э, э,
Айгөл ханым, менә әлеге э, тот шәхес турында сезгә бу бит инде заказ белән язылган әсәр, шулай бит инде. Волск Зәгып Җамал Гыйззатуллина Волжская тормышы, язмышын сез үзегез сайладыгызмы, әллә инде сезгә э, нәкъ менә хатын-кыз буларак сезгә тәкъдим иттеләрме әлеге әсәрне язарга?
Ул исемлектән байтак шәхесләр иде. Мин үзем менә театр яраткачтын, театрга аерым бер мәхәббәтем булгачтын, артистка буларак менә үзем тукталдым. Һәм ул чакта язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан иде. хуплады һәм син аңа юлсын алачаксың дип менә канат куеп ышаныч куеп бер э, олы этәргеч булган иде шуңа күрә бу бик теге әзрәк төшерәк итеп әйтсәң дә үзем сайлаган язмыш дип әйтергә була менә сүзегезне фикерегезне бүлдерәм микән романны язганнан соң э, нинди хис туды миндә чын мәгънәсендә
Нишләптер безнең өзелергә чамалый. Йә, тавыш.
Ишетеләме, юкмы? Ә- ә- Әйе, әйе, Ишетел- ишетәбез менә. и- Менә шул шәхесләрнең кадерен белеп бетермибез дигән әйбер йөрәкне үтеп калды. Чөнки менә ни кызганыч, бүген безнең мәктәптә укучыларыбызның бармак белән санарлыгы белә Сәхибҗан Малгыйзатуллинаның кем икәнен. Менә шундый хикмәтләр бар. Ә юкса, бөтен менә милләтебез горурланып
Өзелебрәк тора безнең очрашуыбыз, нишләптер хаман да безне рәхәтләнеп сөйләшергә мөмкинчелек бирми Instagram челтәре. Э, әйе. Э, Әй, әлбәттә. Әй, ишеткәнсездер дип аңлам. Әй, менә кыскача фикерем шул. Менә ялгышларны кабатламасын дигән сүзем минем. Әй.
Әйе, менә сезнең романда шундый э, юллар бар. Алда көткән юл шактый сикәлтәле иде. Кемдер ул сикәлтәләрдән куркып кире борылачак, кемдер бар авырлыкларны, Бар мәшәкатьләрне үзенең җан җылысы, сәхнәгә булган мәхәббәте бәрабәренә җиңә-җигә, һаман алга барырга омтылачак иде дип язасыз. Шулай бит. Бүгенге көндә дә шулай. Авырлыкларны ера-ера без дә яшәргә өйрәнеп киләбез. Шулай бит. Менә бүгенге көндә инде ни кызганыч, менә шушындый чир килеп чыкты бит, әйеме? Менә ул чир э, барлыкка килгәч, инде без үзебезнең арткы юлга борылып э, карадык. Дөрес яшибезме без бүгенге көндә? Э, хаталар ясалмыймы? Менә шушы көннәрдә инде безнең китап киштәбезгә килгән туташ романы, әлбәттә, инде тагын бер кат үзебезнең тормышыбызга әйләнеп карарга мәҗбүр итә. Һәм тагын менә шушындый тарихи шәхесләр турында сез романнар язарга җыенмыйсызмы? Инде бит сез нинди дә булса чиркан чаба алдыгыз, шулай бит?
Ул бит әйтәләр теге алдан кычкырган күкенең башы авырта диеп. Әлегә шул теге дәрт бар, дәрмән юк дип тукталып тору микән инде? Бик авыр хезмәт Бик җаваплы хезмәт, менә шәхесләр турында роман язу. Менә роман дип әйтмим инде, Хәния Фәрхи турында Хәния дигән китабым дөнья күрде. Шәхес шулай ук татар халкына бик зур хезмәт куйган шәхес. Һәм шәхесләр турында язу бер дә җиңел әйбер түгел. Синең нәрсә дим инде?
өзелебрәк тора безнең әйе нишләптер э, э, шулай да үзегезне күргәч безгә ниндидер җылылык иңә һич кенә дә Әйе.
Элемтә өзелеп өзелеп ала име? Элемтә без өзелеп өзелеп ала, әмма ләкин өзелеп өзеп булса да без нәрсәдә булса ишетәбез һәм э, сездән инде дә булса мәгълүмат алабыз, Аллага шөкер. Әйе. Ә димәк, әле алда барыбер ниндидер э, өметләр бар сездән тарихи романнар көтүе турында. Шулай бит, Айгөл ханым? Мистер Шайтан.
Э, мин
э, Мин инде алдан ук әйтеп киткән идем, сез бит әле шагыйрә дә, Сез бит драматург да. Сез бит әле күп кенә киносценарийларның авторы. Э, халкыбыз ярата карый торган Ак чәчәкләр романын менә шулай э, сәхнәләштерү өчен күпме җан атып йөргән шәхес. Вакыт җитәме? тәүлектә бит 24 сәгать кенә бара. Чөнки безнең язучыларыбыз әйтә, алар икәү укучыларыбыз әйтә инде, алар икәү түгел микән соң? Берсе илә язып утырып, икенчесе инде менә шулай халык белән очрашуларга йөри торган ди. Чөнки сез әле халык белән дә еш

Күбрәк менә сез әйтмешли шул очрашулар
Шулай иттереп тукталып калабыз, әйеме? Үзек үзек кенә ишетәбез кайбер сүзләрне. Ну, Сезнең матур сүзләрегезне Әлбәттә, әлбәттә, хатын кыз эше өйдә Әйе. Эштә әйе, әйе, әлбәттә, әлбәттә. Димәк, тәүлекнең 24 сәгате сезнең өчен аз һәм бик аз вакыт бирәсез инде сез язу эшенә, шулай бит. Ә менә шулай да шигырьләрегез кешенең җанны эретә. Алар шул кадәр күңелнең түренә үтеп керәләр. Мин кайвакыт әйтәм, «Э, мин шигырь укырга яратам дип, чөнки шигырьгә дәген тарихи романнар колачы э, керә кайвакыт. Менә шушы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волская Ага багышлап шигырь язарга уйламыйсызмы? Сез бит инде аны белән бер бер гаиләдә торгансыз, шулай бит инде. Ике ел бергә яшәп, бер шигырь язарсыз инде мөгаен, шулай бит. Нәк аның турында түгел, менә контактка әле әзрәк кытыкланып китеп, бер-ике шигырь генә куйдым. Сәхнә дигән шигырь гомумән безнең тормыш сәхнә дигән мәгънәдә. Мин үземне алай теге шагыйрь дип санамыйм. Илһам килгәндә әзрәк шул шигырь язып куя торган кеше генә мин. Ә шагыйрь дигән зур исемгә дәгъва кылганым юк. Ул нәрсә дип әйтим? Быз, шагыйрь исеменә һәм алар янәшәсендә мин үземнең язган шигырьләрем белән шагыйрь дигән исемгә әйткәнемчә дәгъва кылмыйм. Илһам килгәндә язам. Ә шулай да сез
Әйе. Э, сезгә ешрак илһам килсен ие дип кенә көтеп калабыз чөнки мин сез язган шигырьләрне бик яратып укыйм алар бит инде безнең моң Нарга уралып, халык күренгәнендә иркәли. Шулай бит, сезнең җырларыгыз да бик күп. Ак чәчәкләр э, э, кинофильмында да сезнең җырыгыз яңгырый. Шулай бит, Айгөл ханым? Айгөл ханым, сез безне ишетәсезме? Без бик тырышып-тырышып бүген инде аралашабыз сезнең белән. Ә, ничек тә булса элемтәгә дә чыгарга өлгердек. Ә бүген инде ә, бераз гына аралаша алуыбыз безнең укучыларыбызның күңелендә җылылык уятты дигән фикердә калабыз. Ә, ни, сез безне ишетәсезме, Айгөл ханым? Айгөл ханым, э, э, юк. Бугай, э, әйе, хезмәтегезгә сокланабыз, иҗади уңышлар телибез һәм дә инде киләчәктә дә очрашулар көтеп калабыз сезнең. Китапларыгызның басылып чыгып, китапханә киштәләренә килүен өмет итеп калабыз, Айгөл ханым. Без сезне бик яратабыз.
Менә хәзер күрәм тагын. Иш, күрәм хәзер сезне.
Әйе, әйе. Инде саубуллашырга җыенабыз сезнең белән, чөнки вакыт э, шикле. Артыгын яздырып булмас диләр кызлар, туры эфирдан чыгу кирәк булыр дигән э, идә. Ул зур уңышлар сезгә. Хезмәтегезгә сокланабыз, иҗади уңышлар. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, исән имин булыгыз. Мин сезгә затлы китаплар, зәвыклы укучылар телим һәм дөньяларыбыз рәтләнеп, заманалары ниндидер бер эзлекле эзгә кереп, исән имин күзгә күз карашып, бер өстәл артына утырып очрашулар,